Diolch, uh, Dirprwy Lywydd. Mi ddath uh, rhywun i'n weld i yn y gymhorthfa um, yr wythnos diwetha'n digwydd bod. Mam oedd yn galaru ar ôl i'w merch farw o hyn yn lafiad. Um, mi oedd hi'n galaru ag yn gofyn pam. Um, pam bod dim mwy wedi gallu cael ei wneud i'w helpu hi. Pam bod beth sy'n amlwg iddi hi rwan fel arwyddion bod bywyd i merch mewn perig ddim wedi cael digon o sylw ar y pryd. Um, Mi oedd hi wedi bod mewn cysylltiad â gwasanaethau iechyd meddwl. Mi driodd gymryd i bywyd i hun. Yy, unwaith, meddai'r fam, dair wythnos yn ddiweddarach, mi gafodd hi gynnig ymgynghoriad iechyd meddwl ar y ffôn. Yym, nid dyma y tro cynta' i fi eistedd mewn stafell efo teulu yn galaru yym, mewn amgylchiadau tebyg ers i fi gael yy, yn ethol. A mae llawer gormod o fama', o dada', o yy, frodyr chwiorydd, plant, cyfeillion, hefyd yn gofyn pam. A dyna nesa ni fel pwyllgor mewn difri, ac mi ges i yn sobri uh, wrth gymryd rhan yn yr ymchwiliad, mi gafodd pob un ohono ni. Mi glywson ni am y brofiadau pobl sydd wedi diodde effeithiau hunanladdiad, a mi dderbynion ni dystiolaeth am y mesurau all gael ei mabwysiadu yma yng Nghymru i ymateb i'r argyfwng cenedlaethol yma. Dwi yn cydnabod bod na waith yn cael ei wneud gan, gan y Llywodraeth, ond dyma da ni yn ei wynebu, argyfwng. dim llai. Y hunanladdiad ydy'r prif achos o farwolaeth mewn dynion ifanc yng Nghymru fel 'da ni 'di clywed, y prif achos o farwolaeth ymhlith pawb dan 35. Mae o'n deillio o rhywbeth all gael i atal. Pe bai ond salwch corfforol fel 'da ni 'di glywed yn barod mi fydda popeth yn cael ei daflu ato fo i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw ond ar hyn o bryd dydyn nhw ddim. Mae angen codi ymwybyddiaeth felly am y materion sydd ynghlwm â hunanladdiad, mae angen mwy o hyfforddiant, mae angen ansawdd uwch o hyfforddiant, mae angen llwybrau cliriach drwy'r system iechyd i helpu rheini sy'n dangos risg o hunanladdiad. Ond yn ganolog, dwi'n meddwl, o'm rhan i, i'r argymhellion oedd bod angen i Lywodraeth Cymru gymryd pob cam posib i sicrhau Bod cydraddoldeb rhwng darpariaeth gofal iechyd a darpariaeth gofal meddwl. Dwi'n clywed yn llawer rhy aml gan etholwyr am eu trafferthion nhw'n cael mynediad at ofal iechyd meddwl, yn aml mae o'n cynnwys trafferth cael gofal at, yy cael yy mynediad at wasanaethau i blant a phobl ifanc, a mae'n rhaid i hyn newid. Mae angen gwneud mwy i sicrhau ac i annog pobl i gael y cymorth sydd ei angen arnyn nhw ac i chwilio am hwnnw yn fuan. Mae angen codi ymwybyddiaeth am y math o gymorth sydd ar gael cyn iddyn nhw gyrraedd y pwynt o argyfwng. A dwi'n clywed yn rhy aml am bobl fregus yn cael eu troi i ffwrdd o wasanaethau pan maen nhw yn mynd i chwilio amdano fo. Yn clywed y bosib nad ydy cyflwr iechyd meddwl nhw yn cael ei ystyried yn ddigon difrifol. Mi oedd yna achos diweddar yn Ynys Môn dros y Nadolig, hogyn ifanc wedi lladd ei hun er iddo fo fynd i'r ysbyty i chwilio am help. Yn anffodus, doedd yna ddim gwely iddo fo y ystyriwyd nad oedd angen hynny arno fo, yym, mi benderfynodd o'i hun beth oedd angen ei wneud er mwyn lleddfu i boen. Ac mi oedd o'n ergyd drom iawn i'r gymuned yna, cymuned sydd wedi ymateb drwy dynnu at ei gilydd ac adnabod bod hunanladdiad, fel da ni'n ei drafod heddiw, yn fusnes i bawb. A dwi'n falch iawn o ymateb mudiadau fel y Ffermwyr Ifanc, Yym, unigolion fel Laura Burton o'r mudiad Amser i Newid Cymru sydd i ymateb drwy benderfynu lledaenu'r neges na o fewn yn cymunedau ni am effeithiau hunanladdiad a'r ffactorau all arwain ato fo. Ac mae yna rôl i ni gyd i chwarae wrth warchod yn gilydd. Yym. Mae rheini sydd wedi colli rhywun i hunanladdiad yn erfyn arnon ni i sicrhau nad oes rhaid i'r un rhiant neu bartner neu blentyn arall ddioddef fel y gwnaethon nhw. Dan ni wedi clywed yr apêl yna gan Jack eto y pnawn ma. Yym, ydan mi ydan ni'n siarad mwy am iechyd meddwl y dyddiau yma nag y buon ni, ac mae hynny'n gam positif. heb amheuaeth, tuag at gweld, cael gwared ar y stigma sy' 'na o gwmpas iechyd meddwl. Ond mae 'na ffordd bell iawn i fynd arna ni o hyd. Mae chwarter y boblogaeth, fel 'dan ni'n glywed fel ystadegyn yn aml iawn, yn mynd i yy ddioddef iechyd meddwl o ryw fath, afiechyd meddwl o ryw fath yn ystod 'u 'u hoes. 'Dan ni gyd yn nabod rhywun sy' 'di cael eu taro, yy mi allwn ninna gael 'yn taro 'yn hunan. ar unrhyw adeg hefyd. Felly mae'n rhaid i ni barhau i siarad am iechyd meddwl ac mae'n rhaid i ni siarad am hunanladdiad, ond mae'n rhaid hefyd i ni gofio bod rhaid i'r siarad yna fynd law yn llaw â gweithredu.